Geçmişe gidip, goýberen ýalňyşlyklaryňy düzedesiň gelýärmi? Başyňa inen kynçylyklaryň öňüni alsadym diýip, ahmyr çekýäňmi? Ýeke dälsiň, dogan. Hiç bir adamyň durmuşy bu dünýäde bir kemsiz geçen däldir. Bu dünýä ýalňyşsyz, kemçiliksiz, belasyz däldir. Ýagdaý şeýle bolsa, geçmişdäki hatalara biz musulmanlar nähili garamaly? Könäniň ökünçli wakalaryny kelleden nädip çykarmaly? Adamzadyň durmuşy dürli-dürli wakalardan doludyr. Olaryň käbiri ýüregimizde ýakymly duýgulary galdyrsa, käbirleri bolsa ökündirýän yz goýýar. Şol yzlaryň iň erbedi ökünç bilen ýatlanýan ýalňyşlyklardyr. Geçmişdäki nädogry hereketleri ýatlap, Näme üçin şeýle etdimkäm diýip ökünip oturmak hiç bir tarapdan musulmana laýyk häsiýet däldir. Eger eýden bolsam beýle bolmazdy. Wah, şony şeýtmeli ekenim. Käşgä beýle eden bolsadym. Şuňa meňzeş ahmyr çekmer sözler ýaraň üstüne duz basylan ýaly bolup, adamyň ruhuny hasam çökerýär. Aslynda, hemme bolup geçen zatlar Allahyň takdyrydyr. Onuň ýazgydydyr. Ajy bolsun, süýji bolsun, Oňa iman etmek musulmana parzdyr. Hakykatdanam, nähili uly bela başa gelse-de, nähili agyr ýagdaýda bolsaň-da, bu Allahyň islegidir diýip pikir etmek ýüregiňde rahatlyk, kalbyňa giňlik berýär. Emma geçmişi yzygiderli ýatlap, ökünip oturmak hiç haýyr getirmeýär. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýýär, Güýçli mömin ejiz möminden has haýyrly we Allaha has söýgülidir, emma ikisinde-de haýyr bardyr. Saňa peýda berjek zatlara ymtyl, Allahdan ýardam dile, hiç ezizleme. Birden saňa bir zat bolaýsa-da, Käşgä şuny şeýden bolsam, onda şeýle bolardy diýmegin, ýöne, Kaddarallahu we ma şa'a faal, Allahyň ýazgydy, Ol islänini etdi diý, çünki käşgä şeýtanyň amalyny açýar. Bu hadysdan düşnükli bolşy ýaly, musulman adam bir zada ýetmek üçin ähli sebäpleri ýerine ýetirip, iň kämil görnüşde tagalla etmeli. Soň bolsa netijäni Allaha tabşyrmaly we takdyra nägilelik bildirmeli. Saňa peýda berjek zatlara ymtyl. Ýagny, boljak işe çäre ýok diýilse, oýlanman, pikirlenmän hereket etmeli diýilýän zat ýokdur. Aý, hemme zat takdyr diýip, seresapsyz bolubermeli däldir. Tersine, hemme peýda berjek zada ymtylmaly, işleri iň kämil şekilde etjek bolmaly. Doly sebäpleri ýerine ýetirmeli. Allahdan ýardam dile, hiç ejizleme, birden saňa bir zat bolaýsa-da, käşgä şuny şeýden bolsam, onda şeýle bolardy diýmegin. Ýagny bolan zada ahmyr çekme. Geçen geçdi, ondan gelejege sapak al we eden ýalňyşyňy indi gaýtalamajak bol. Ýöne Kaddarallahu we ma şa'a faala diý, Allahyň ýazgydy, ol islänini etdi. Di. Ýagny, bu söz ahmyr çekmäniň ýerine aýdylmaly sözdür. Çünki käşgä şeýtanyň amalyny açýar. Käşgä diýmek, takdyra nägilelik alamatydyr. Bu bolsa ynsanyň imanyny gowşadar. Şonuň üçin musulman kişi Allahyň takdyryna razy bolmaly, Allahy azaplandyrjak sözlerden daşda durmalydyr. Käşgä sözüniň rugsat edilen görnüşi. Eger käşgä sözi geçmişdäki ýagşy arzuw-isleg ýa-da peýdaly pikir bilen aýdylsa, rugsatdyr. Meselem, Käşgä men namaza çagalygymdan dursadym, käşgä Kurany irräk öwrenip başlasadym, käşgä şol günäni etmesedim. Şeýle hem ýagşy niýet bilen aýdylýan arzuwlarda hem käşgä diýmek rugsat. Meselem, Käşgä meniňem baýlygym bolsady, men-de sadaka bererdim. Käşgä meniňem ylmym bolsady, men-de Kuran öwrederdim. Käşgä meniň ýerim bolsady, metjit saldyrardym. Allah Tagala hemmämize berk iman, sabyr we takdyra razylyk bersin, dogry ýolda gaýym etsin.